Татар халкы талантларга бай. Танылган галимнәр, күренекле җитәкчеләр, дин әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, иганәче сәүдәгәрләр илебез, милләтебез үсешенә бәяләп бетергесез өлеш кертәләр. Гыйлем таратуда, рухи тәрбия бирүдә, һәм милли гореф-гадәтләребезне саклап калуда дин галимнәре, ишан һәм имамнарның урыннары зур. Алар арасында танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче Нургали Хәсәнов та тарихта билгеле шәхес. Татар халкының мәшһүр дин галиме Нургали Хәсәнов 1852 елның 8 ноябрендә Хәзерге Апас районы Морзалар авылында дөньяга килә. Ул үзе бик затлы борынгы татар нәселеннән була. Аның бөтен бабалары морзалар булалар һәм хәтта ки Алтын Урдадагы Идегәй морзага барып тоташалар. Әтисе аның Хәсән ишан була. Шушы Морзалар авылында 40 елга якын дин хезмәтендә күп Кешеләргә файда китереп, дингә файда китереп хезмәт итә. Әнисе дә шулай ук шул замандагы зыялы морзалар нәселеннән бер ханым була. Язмышның сынавы белән инде Нургали Хәсәннең әтисе-әнисе бала чакта ук инде, туганчы ук аерылышалар. Һәм Нургали хәзрәт әнисе, аның әти, Әнисе, димәк, әби-бабасында инде тәрбияләнеп үсә. Нургали Хәсәновны алты яшендә Казандагы әнисенең абыйсы чакыруы белән Дүртенче Җәмигъ мәчетенең, хәзерге Зәңгәр мәчет мәдрәсәсенә, галим, шагыйрь Гаясетдин бине Хәбибуллага укырга бирәләр. Күп тә үтми, Нургалинең әнисе кияүгә чыгып, Казанга күчә. Ләкин аңа озак яшәргә насыйп булмый, ул вафат була. Нургали әнисе ягыннан әби-бабасы тәрбиясендә кала. Алар аның әхлаклы, белемле булуына зур игътибар бирәләр. Әмма озак та үтми, бер-бер артлы дөньядан китәләр. Кечкенә Нургали бик кыен хәлдә кала. Ул үзенең язмаларында яза, Минем шундый хәлем авырый, хәтта ки, үзем әйттем, ди, әгәр дә укымасам, гыйлемне алмасам, Мин ач та калам, хәерче дә булам, димәк, беркем була алмыйм бу тормышта, файдасыз бер кеше булып калам дим инде. Шуңа күрә инде ул бик тырышып укый. Ә, укыганда да иптәшләре шундый үзе кебек тырыш егетләр булалар. Күп уңа ятларга туры килә инде, хәтта шундый бер калын фикх, ислам дине гыйбадәтләре буенча, нигезләре буенча шундый китап бар, Викая дигән, мухтасар Викая. Шул китапны хәтта ки ятлап чыга. Ул шактый калын китап, анда э, меңнән артык бит. Шундый сәләте дә була инде, дип нәселдән күчкән, шундый хәтере яхшы була. Мәдрәсә җитәкчесе, Нургалинең яраткан остазы Гаясетдин хәзрәт тә вафат булгач, аны әнисенең туганы Оренбургка Госман хәзрәт мәдрәсәсенә укырга җибәрә. Анда ул Галиәскар бинне Габдуллах остазда ике ел укый. Ахырда әтисе ярдәме белән ул укуын Казандагы атаклы һәм борынгы Апанай мәдрәсәсендә дәвам итә. Апанай мәдрәсәсе ул чорда иң танылган шундый алдынгы мәдрәсә була. Анда 400 гә якын шәкерт укый, зур гыйлемнәр алалар. Бик күп булачак имамнар, дин әһелләре, галимнәр укый. Ул мәдрәсәнең укыту программасында да инде дини фәннәр бик күп була. Ул нигезләнгән була классик дини әдәбиятка, димәк, Коръәннән, хәдистән башлап һәм башка фикх буенча төрле ислам диненең юнәлешләре, тармаклары буенча китаплар була һәм укыту системасы да ул кадими система була инде, ягъни бер китап тан икенче китапка күчү белән шулай гыйлемнәр туплана инде. Димәк, алфавиттан башлыйлар, я итик, аннан соң күбрәге, дәрәҗәгә, зуррак дәрәҗәгә шулай баскычлап, өскә-өскә бер китап арты икенче китап шулай укыганнар, шулай итеп гыйлемнәр туплый торган булганнар инде. Һәм Нургали хәзрәт тә ул бөтен шул китапларны укып чыгып, ятлап диярлек инде күбесен, штудир итеп, шулай истә калдыра. Нургали хәзрәт укыту эшчәнлеген иртә башлый. Гыйлем алу белән бер рәттән ул мәдрәсәнең яшь шәкертләренә дәресләр бирә. Бу эшчәнлектә аның сәләте ачылып, уңышларга ирешә. Укуын тәмамлагач та, Опанай мәдрәсәсендә эшкә кала. Шулай итеп ул Казанның атаклы хәлфәсе, күренекле яшь мөгаллимнәрнең берсенә әйләнә. Берничә ел анда укыта һәм аның инде, гомумән, укыту таланты укыткан дәрес, гыйлем алганда ук ачыла. Ул теге мохтаҗ шәкерт булганга күрә, баерак шәкертләргә булышып, аларның язма эшләрен язып, өйрәтеп, аңлатып, шулай инде бер төрле акча эшли башлаган, укыта башлаган була инде. И шулай иттереп инде шушы хәлфә булып эшли башлагач, аның гомумән шушы таланты, укытучы таланты ачыла. Унтугызынчы гасыр ахырына кадәр татарлар арасында Урта Азиянең Бохара, Сәмәркәнд, Хива шәһәрләрендәге дини үзәкләрдә белем алу бик дәрәҗәле санала. Анда күп кенә дини уку йортлары, китапханәләр урнашкан, дин галимнәре яши. Бохарада гыйлем алучылар халык арасында зур хөрмәткә ия була, аларны дә мулла дип йөртәләр. Нургали дә әтисе Хәсән хәзрәттән, остазларыннан рөхсәт һәм хәер-догаларын алып, 1876 нчы елны, 26 яшендә, Бохараның танылган Мир гарәп мәдрәсәсенә укырга китә. Шушы Мир Араб мәдрәсәсендә аңа җиде ел укырга туры килә. Бик күп китапларны күчереп язырга, аннан соң ятларга, аны тапшырырга остазларына, тагын китапханәләрдә гыйлемнәр тупларга аңа насыйп була. Һәм 1883 елны ул бөтен шушы баскычларны үтеп, мәдрәсәдә бирелгән бөтен нинди гыйлем алып була, шуларны алып, укуын тәмамлый һәм билгеләнгән бер көнне инде Үзе кебек шундый зур гыйлемнәр туплаган егетләр, галимнәр, Бухара галимнәре арасында имтихан бирә. Һәм Алла рәхмәте белән инде ул шушы имтиханнарны уңышлы уза һәм аңа шушы мөдәррис дәрәҗәсе бирелә. Димәк, шундый ученый степень бирелә инде. Һәм шушы имтиханнарны уңышлы биргәч, ул Бохара галимнәре арасына керә. Нургали Хәсәновның мәдрәсәдә укулары бик уңышлы була. Уку йортын тәмамлаганнан соң өч ел укыта, тагын да өстәмә гыйлемләр ала һәм 1885 нче елда имтиханнарын кабат югары билгеләргә тапшырып, Бохарадагы Гатар мәдрәсәсендә җитәкче булып эшли башлый. 1886 елны шул шәһәрдә яшәүче Халимә I Халиябәнат Габдрахман кызына өйләнә. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов үзенең уку дәверендә күп дини фәннәрне, китапларны укытуга иҗазә, рөхсәтләр ала. Шулай ук суфичылык юлында да камилләшеп, ишан дәрәҗәсенә ирешә. Нургали хәзрәтнең инде гыйлем нәре киң була, күп була һәм алар дини фәннәргә бәйле була. Дин өлкәсендә, дини гыйлемнәр арасында Ул ислам шәригате буенча гыйлемнәре була, аның фикһ буенча бик яхшы белгеч, тарих буенча яхшы белгеч була. Һәм аның дини хезмәтләре дә инде шул өлкәгә карый. Һәм шулай ук ислам фәлсәфәсе, тасавуф, шул өлкәләрендә ул бик яхшы бе өйрәнгән була һәм шуның буенча аннан соң ул китапларда яза инде. Нургали Хәсәнов үз гомерендә егермедән артык дини эчтәлекле китаплар яза, шуларның уннан артыгын бастырып өлгерә. Бүгенге көндә алар китапханәләрдә саклана. Нургали Хәсән. Бохарада эшләп, яшәп ятканда, әйбәт кенә урнашкан булганда, туган яклары белән ул гел бервакытта да элемтәсен өзми, һәрдаим хатлар йөреп тора инде, ул хәлләрен белеп тора. Һәм шундый аңа телеграмма килә, анда язылган була, Буа мәдрәсәсенең җитәкчесе, имамы, галим Абделнасыйр хәзрәт Әминов вафат булган. Һәм без сезне шушы мәдрәсәгә җитәкче итеп чакырабыз, дигән шундый телеграмма килә. Һәм ул инде күп уйлый, кайтыргамы, кайтмаскамы икән дип, һәм төшләр куеп, остазларыннан сорап инде, Ул карар кыла кайтырга туган якларына. Һәм шушы үзенең хатынын инде алып андагы ул инде Буага килә. Аны бу вакытта ул килгән чакта инде Буа халкы аны чыгып каршы ала. Димәк, зур галим кайткан Бухарадан дип. Һәм инде аны шушы мәчеттә инде мәчет мәйданында халык Сайлый бертавыштан имам итеп, мөдәррис итеп шушы Буа мәсҗиденә һәм мәдрәсәсенә һәм шуннан соң инде Буа өязендәге имамнар, галимнәр шул җыелышында, Шәрип байның йортында инде бик матур зур мәҗлес була, шунда инде аның шушы эшкә тотынуы бәйрәм итәләр инде. Нургали хәзрәт Хәсәнов үзенең эшчәнлегендә шактый күп дини вазыйфалар башкара, мәчет имамы буларак җәмәгать намазларын җитәкли, гыйлем бирә, суфичылык юлында мөридләр тәрбияли, авыру кешеләрне догалар укып өшкерә, Халык чакыруы буенча өйләрдә никах, исем кушу, мәрхүмнәрне озату кебек төрле дини йолаларны үти, метрика китапларында мәхәлләдә яшәүчеләрнең гражданлык актларын теркәп бара, туу, үлү, гаилә хәле хакында белешмәләр бирә, бәхәсле мәсьәләләрне чишә, төшләр юрый. Буа шәһәре ахуны итеп билгеләнгәч, 1902 елдан дәүләт белән җирле мөселманнар арасында арадашчы вазыйфасын башкара һәм мөһим дини чараларны оештыра. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов төп вакытын Буа мәдрәсәсе шәкертләрен укыту һәм тәрбияләү эшенә багышлый. Һәр көнне аның инде шушы мәдрәсәдәге хезмәте шактый күп була. Анда дүрт йөзләп шәкерт гыйлем ала, хәтта ки еллары белән биш йөзгә кадәр җитә торган була шәкертләр саны. Ул, гомумән, Буа өязе, ул шундый бер татарларның күпләп яши торган бер җирлеге була инде, күп татар авыллары була, шул авыллардан бик күп шәкертләр килеп укый торган булалар шушы мәдрәсәдә, шунда яшәп. Һәм Нургали хәзрәтнең инде гыйлемнәре шушы яшьләргә тарала. Ул үзе инде күбрәк зуррак курслардагы укучы шәкертләргә гыйлем бирә, Һәм аның дәресләре шундый лекция формасында бара. Һәм сөйләгәннәре бик яшьләр дә истә кала торган. Ул бит теге оста укытучы булганга күрә инде, аның инде төрле юллар белән шәкертләр инде гыйлемне анардан күп алалар. Он всегда находил время для того, чтобы лично вести те или иные дисциплины. В первую очередь, это, конечно, фикх, это и логика, и арабский язык.

э, которые действительно не проявляли интерес к учебе. Нургали Хәсәнов үз гомерендә бик күп шәкертләр тәрбияли. Алар арасында 200 гә якын имам, 10 ахун, 8 зур мәдрәсә җитәкчесе һәм бик күп санлы мөәзин, укытучылар Идел буеның төрле мәчет-мәхәлләләрендә хезмәт итәләр. Шулай ук татар халкының абруйлы шәхесләре дә була. Мәсәлән, тарихчы, күренекле җәмәгать һәм дин эшлеклесе, икенче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Хади Атласи, Күренекле дин эшлеклесе, икенче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Габдулла Нәҗметдинов, язучы Зариф Бәшири, дин галиме, шагыйрь Мөхәммәт Садыйк Иманколый, күренекле дин эшлеклесе Камердин Салихов, язучы Гомәр Толымбай, танылган педагог, тәрҗемәче, галим Бакый Халидов, журналист, күренекле җәмәгать дин эшлеклесе Фатыйх Мортазин, күренекле педагог, журналист, нәшир Шиһабетдин Әхмәров,

Сәяси яктан ул вәтәнпәрвәр, дин, милләт үсешенә фидакарь хезмәттә булып, революцион тетрәнүләргә һәм фетнәләргә каршы була. Ул дәүләт хакимияте белән яхшы мөнәсәбәт корып, җирле мөселманнарның ихтыяҗларын чишүдә зур хикмәт белән уңышлы эш алып бара. Мөмкинлеге булган кадәр, дини, милли хокукларны яклап, иҗтимагый тормышта актив катнаша. Бу аның гаделсез законнар кабул итүегә каршы халык арасында петицияләр язуны оештыру мисалында ачык күренә. Шушы үзенең мәдрәсәсендә инде Буа өязенең ахуны Абделсамат Шаһидуллин белән бергә алар җыялар Буа өязендәге дин әһелләрен, танылган кешеләрне һәм алар инде язалар дәүләткә петиция, что телибез, менә без Буа өязе мөселманнары, телибез, Татарларга рөхсәт бирелде газета, журналлар чыгарырга, дәүләт эшендә эшләргә рөхсәт бирелде, динне иркен рәвештә тотырга бирелде рөхсәт. Һәм башка шундый рәвештә петицияләр язып инде үз фикерләрен дәүләткә җиткезәләр инде. Һәм беләсез инде, белгәнегезчә, 1905 елны революция була һәм Патша мәҗбүр була Николай икенче Дәүләт Думасы оештырырга, манифест кабул итергә, дин иреге, сүз иреге һәм шуның белән инде татар халкы бер җиңел сулап куя, ачыла күп газета, журналлар, иркенләп инде элек керәшен булган татарлар инде алар Бик күбесе кайтып бетәләр ислам диненә, мусульман булалар һәм инде татар халкы яңа көч белән яшәп китә инде. Хакимият вәкилләре галимнең халык арасында булган югары абруен, йогынтысын исәпкә алып, аңа зур хөрмәт белән карыйлар. Татар имамнары арасында ул патшадан иң күп орден,

Ә матди яктан аңа бик күп булышалар, эшчәнлегенә дә. Һәм ул үзе дә хәлле кеше буларак, шушы хәйрия юлында ярдәм итүгә бик юмарт була. Беренчедән, ул үзенең мәдрәсәсендә күп ятим балаларны укыта. Моннан тыш, инде ул үзенең матди ярдәмнәр, садакалар белән булыша. Өяздә мәчетләр салуга акчалар җыйганда, китапларын бастырганда, шундый мохтаҗрак шәкертләргә зәкятләр биргәндә ул шушы үзенең акчаларын ннан өлеш чыгара, малларыннан өлеш чыгара торган була инде. Нургали Хәсәнов Буа шәһәре һәм өязендә яшәүче правослау динендә булган христианнарга хөрмәт белән карый. Шул ук вакытта хөкүмәт тарафыннан тыелган булуга карамастан, ул җирле керәшен татарлары һәм чуашлар арасында Ислам динен тарату өчен зур тырышлык куя. Мәдрәсәсендә исламны кабул иткән чуаш гаиләләренең күп кенә балаларын укыта. 1905 нче елны илдә дин иреге законы кертелгәч, ул Буа тирәсендә яшәүче мөселман диненә күчкәннәрне үз мәхәлләсенә терки. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов татар халкының шактый зыялылары белән якыннан аралаша, шулар арасыннан мәшһүр галим Шиһабетдин Мәрҗани белән дус була. Яшь аермасы зур булуга карамастан, Аларны күп нәрсә берләштерә. Беренчедән инде, алар икесе дә Бухара мәдрәсәсендә укыган булалар шул Мирарабта. Шулай ук икесе дә китаплар язган, гыйлем өлкәсендә кайнаган дин әһелләре булалар. Һәм өченчедән, ну, аларның уртак фикерләре шактый була инде бу юнәлештә, гыйльми яктан бүленешләре, бәйләнешләре була. Өченчедән инде алар шушы хатыннар аша, димәк, баҗайлар булалар, ягъни туганнар булып чыгалар. Һәм Нургали хәзрәт аның белән һәрдаим күрешеп тора. Казанга килгән саен ул аңа керә торган була инде кунакка. Һәм Баштарак ул кайбер аның фикерләрен тәнкыйтьли, хәтта ки шушындый бер язучы була, Акмулла дигән шагыйрь. Ул шушы аның тәнкыйтенә каршы шигырь дә яза, тәнкыйтьләмә мәрҗәни дип, ул галим бит дип. Әмма Нургали хәзрәт аның Бик галим буларак хөрмәт итә, якын итә. 1906 елның җәендә Нургали Хәсәнов хаҗ сәфәренә чыгып китә. Аның бу дәвамлы сәфәре ул чорның күренекле дин галимнәре, суфи ишаннары, сәясәтчеләр белән очрашуларга, аралашуларга бай була. Мәскәү, Петербург, Бахчисарай, Одесса, Истанбул, Бурса, Родос, Дәмәшк, Бәйрут, Мәдинә, Мәккә һәм башка шәһәрләрдә булып, күп тарихи урыннарны күрә, гыйбадәтләр кыла. Истанбулда ул Госманлы империясе җитәкчесе, мөселманнарның танылган хәлифе Солтан Габделхәмид икенче белән очрашуга лаек була. Абделхәмид икенче Осман империясендә иң көчле соңгы җитәкчеләреннән була. Ул бәйсез сәясәт алып бара. Һәм шушы Кызыклы шәхес белән Нургали Хәсәнгә очрашу насыйп була. Аларның күрешүе бик кызыклы була. Абдулхамид икенче солтан аны бик нык ошата һәм ул аңа әйтә, әйтә, Стамбулда кал ди. Рамазан аен үзенең патша сараенда, Тупкапы сараенда үткәрттерә һәм алар бергә Ну, даим күрешәләр инде, сөйләшәләр. Абделхамид икенче аны бик нык хөрмәт итә, гыйлемен, аның шундый тырышлыгын, яхшы якларын күрә һәм аның турында мәгълүмат туплаганнан сон аңлый, Россиядә бу бик дәрәҗәле, авторитетлы дин әһеле икәне, зур галим икәне аңлашыла һәм күп эшчәнлек дингә файда китергәнлеге күренә. Шушы мәгълүматларны белгәннән соң, солтан Абделхамид аңа иң зур дәрәҗәдәге Османия беренче дигән орден бүләк итә. Бу мөселман дөньясындагы иң зур орден була. Шушы дингә күп файда китергән шәхесләргә бирелә торган була. Безнең җирлектәге, әйтик, Россиядә яшәүче мөселманнар, татарлар инде беләләр, газеталарга язып чыгалар, кайсысындадыр тәбриклиләр, кайсысында да тәнкыйтьлиләр. Аны тәнкыйтьләүчеләр инде әйтәләр, ул шпион булган бу дип, сатылган дип язалар. Мактаучылар әйтә, ул достойный, чыннан да ул тиешле кеше, чыннан да ул галим, аңа тиеш и дип, шундый тәбрикләп, хөрмәтләп язалар инде. Нургали Хәсәновка үз гомерендә бик күп сынаулар аша үтәргә туры килә. Ике улы Гаясетдин һәм Ибраһимнан кала, аның төрле яшьтәге күпсанлы балалары вафат була. Икенче хатыны Бибихәҗәр дә вакытсыз дөньядан китә. Халык арасында зур дәрәҗәгә ия булганлыктан, аңардан көнләшүчеләр хаманы дошман күрүчеләр була. Алар аңа төрле гаепләр тагып, мөфти, губернатор һәм патша Николай икенче исеменә шикаять һәм донослар язалар, ялган сүзләре тараталар. Барлык сынауларны Нургали хәзрәт Аллаһның рәхмәте дип кабул итеп, ул кешеләргә зыян итмичә, сабырлык белән үз эшләрен алга таба дәвам итә. Нәтиҗәдә барлык күпсанлы тикшерүләр, полиция тарафыннан тентүләр Аның гаепсез булуын күрсәтә һәм тагын да дәрәҗәсе артуга китерә. Нургали Хәсәнов гомеренең соңгы еллары илдә булган зур үзгәрешләр, тетрәнүләр чорына туры килә. Беренче бөтендөнья сугышы, 1917 елда патша хакимиятенең бәреп төшерүле һәм вакытлы хөкүмәт урнаштырылуы, большевиклар властька килүе, кан койгыч гражданнар сугышы, ниһаять, Буа шәһәренең йә аклар, йә кызыллар кулына күчүе, халыкны тентүләр, талаулар һәм ачлык афәте. Бу хәлләрнең барысын да Нургали хәзрәт Хәсәнов үз йөрәге аша кичерә. Каты авырудан соң 1919 елның 19 маенда 67 яшендә аның гомере өзелә. Татарның танылган дин галимен соңгы юлга озатырга Сембер, Буа, Тәтеш өязләре авылларыннан бик күп халык җыела. Ул Буа шәһәренең татар зиратында иң хөрмәтле кешеләр янәшәсенә җирләнә. Аның изге эшләрен уллары һәм күп санлы шәкертләре дәвам итә.